Men öňem bir owaz çykasym geldi liçkasynada ýazdym ol jogap berenok haý. Essalowmaleýkim ildeşler. Arada bir ildeşimiz maňa garşy şu etýän işlerim boýunça bir kritik edip wideo çykarypdyr. Gel şo wideony diňläliň we men şo şo wideo jogap bermekçi. Men oňam bir habar çykasym geldi içgesinde-de ýazdym ol jogap berenok. Birinji illeşmediň aýdan zady ine men liçkama jogap beremok. Bolýa. Oňa jogap illeşler eger sizde teklip bar bolsa mysal üçin aýdalyň ine siz indiki Türkmenistan prezident saýlawlaryna gatnaşmak isleýän bolsaňyz ine siz Türkmenistanyň içinde syýasy partiýa açmak isleýän bolsaňyz ýa-da Türkmenistanyň içinde hak-hukuk boýunça gurama açmak isleýän bolsaňyz, ýa-da syýasata degişli teklibiňiz bar bolsa arkaýyn ýazyberiň, men hökman jogap bererin. Ýöne ildeşler, eger siz maňa ýazaňyzda özüňizi kontrol edip bilmeýän bolsaňyz, eger siz maňa ýazaňyzda diňe sögünç bolsa, bir teklip däl-de ýa-da bir logiçeski kritika däl-de diňe sögünmekden başga Zada ukybyňyz ýok bolsa, men size hiç haçanam jogap bermerin. Adamlaň arasynda panika döredip ýören haramzada-da. Ikinji, indi ikinji ildeşimiziň diýýän zady ine men adamlaň arasynda panika ýaýratýamyşyn. Bolýa ildeşler, men sizi gynandyrmakçy näme üçin? Sebäbi bara. Dünýä siziň pikir edişiňiz ýaly çagalar bagy däl. Dünýäde bir giden betbagtçylyk bar, dünýäde bir giden uruş bar, bir giden krizis bar. Düşünýäňizmi? Eger siziňki ýalak şo krizislerden, uruşlardan habarsyz bolmak bu bir nadanlyk. Şu meselelere ýekeje bir çemeleşmegiň ýekeje bir ýoly bar. Näme? Şo zatlardan habarly bolmak, birinji Ikinji, şo zatlary öwrenmek we üçünji, şo zatlara taýýarlyk görmek. Başga bizde hiç hili ýol ýok. Saňa nä maglumat gelýär mundan ejeň o zatlara burnuňy sokýançaň sypatyňa seret däl o bir narman deşik beýle oň. Bolýa. Ikinji, illeşmeliň aýtýan zady ine maňa näme maglumat gelýärmi? Ýok illeşler. Maňa hiç jim maglumat ugradanok. Men hemme aýtýan maglumatdan Google-a barýan. Türkmen news diýip ýazýan, şo ýerden maglumat alýan. Onsoň Türkmen newsa barsaň-da, sen şolaň berýän maglumatynam barlap bilýäň. Eger sen bolýa ine Türkmen news aý bir maglumata ynanamok, maňa iki maglumat gerek diýip bolýa, onda Tasspin newsa barýaň we şolaň çykaran resmi habaryna seretýäň. Bolmasa, ony halamaýan bolsaň sen Azatlyga barýaň. Ony halamaýan bolsaň wapşe gazaklara Tengrinews diýip bar, ana şolaram şo Türkmenistan boýunça maglumat çykardylar. Şoň üçin Habarlary maňa hiç kim ugradanok, habarlary meň özüm gözleýän. Bolýa. Onsoň ýene ildeşimiz aýtýaýny o zatlara burnuň sokýançaň sypatyňa seretdä, normalny eşik geýdä diýip kritik etýä. Bolýa ildeşler. Birinji aýtjak zadym o zatlara burnuň sokýanyň sebäpli ildeşler bu zatlary men siz üçin etýän. Meň pikirimçe türkmen jemgyýetine aktiwlik gerek. Meň pikirimçe türkmen jemgyýeti halkara syýasat hakynda gürleşmeli, esasan hem ýaşlar, meň pikirimçe ýleşler ine türkmenistanyň içindäki eger şo habarlar size ýetmedik bolsa men tiktogyň üsti bilen şu ýerde çykyş edip size habar ýetirmek ana şoň üçin men şo zatlara öz burnumy sokýan onsoň ikinjiden ýleşler Näme, siz, siz ullakan adam we şo ullakan adamyň näme üçindir meň sypatyma seretýäňiz. Meň öz sypatym üçin-ara siziň öňüňizde çykyş edemok, ýok. Men size habar ýetirmek üçin, öz pikirimi aýtmak üçin we sizi şu syýasat bilen, halkara syýasat bilen gyzyklandyrmak üçin çykyş etýän. Eger siz meň sypatym üçin gelýän bolsaňyz, onda mümkin siz başga kanallara barmaly. Düşünýäňizmi? Başga saýtlara barmaly, siz adamlaryň sypatyny görmek isleňizde. Dogrumy? Ýöne ildeşler, O zaman iň soňundan aýtjak zatlarym, meň pikirimçe, bir adamyň sypaty hakynda gürlemek ýalňyş. Hawa, ileşminde çek geljegiň bilen siz iki ýüz kile bol, ýüz kile bol, maňa tapawudy ýok. Sebäbi siziň sypatyňyza baha bermekden başga meň bir giden işim bar. Ýene şo ileşimiz meň eşigim hakynda aýtýar. Bolýa ileşler. Ol kritikany kabul etdim, bellibir derejede mümkin men şo kameraň öňünde çykyş edemde maňa has gowy eşik gerekdir. Bolýar ýazdym. Nesip bolsa geljekde siziň üçin has ýokary hilli wideolar getirmek üçin men eşik hakynda pikir ederin. Iň soňunda aýtjak zadym ildeşler arkaýyn bol men men sizden hiç hili gaty göremok ýa-da başga siz hakynda hiç hili erbet pikirim ýok. Sebäbi ildeşler näme siziň durmuşyňyz etýän işiňiz maňa parhy ýok. Gaýta tersine men siz syýasat bilen gyzyklanýandygyňyz üçin örän şat etjek efirlerime geliň. Hawa eger siz özüňizi kontrol edip näme sögünmän bir logiçiski kritika edip bilýän bolsaňyz arkaýyn ýazyberiň. Ýa-da siz aýdyşym ýaly prezident bolmak niýetiňiz bar bolsa, ýa-da aktiwist bolmak niýetiňiz bar bolsa, hak-hukuk bilen meşgullanmak niýetiňiz bar bolsa, meň liçkam elmydama açyk.